Ka video a ka zohpiaktu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi ka ngei. Tuzing ka video i rak chim ka duhmi cu nan nu le nan pa upat hna u ti si i nan nu le nan pa upat hna u ti ahhin Khrihfa a si lomi biaknak dang aa Zong nih hin an sunsak i an kham lomi a si i zeitluk in dah nulepa kan upat khawh ti kha an i chimh i an i cawnpiak zungzalmi zong kha a si. Le Biakamhlun chungah Pathian nih Moses sinah nawlbia pahra a pekmi lakah panganak cu nan nu le nan pa kha upat hna u chiti nan tuah ahcun ram chungah saupi nan um lai ti hi a si i Cucu Exodus a ngan kul a hme hleihnih chungah khan kan hmuh khawhmi kha a si. Nawlbia pahra kan zoh tikah hin tuah hlah, tawng hlah ti deuh ngawt a si. Asinain belte in atu nawlbia panganak pahra lakah panganak hi cu tuah ti a si. Tuah ti a si i Cu nawlbia panganak cu na tuah a si ahcun thluachuahnak na hmuh lai ti kha a si. Le hika ah hin ram chungah saupi nan um lai ti zong in a rak chim ṭhan. Nu le pa nawl ngaih i aa an duh ningin kan zulh i kan tuah a si ahcun ram chungah saupi kan um lainak thluachuahnak a rak chimnak bia zong kha kan hmuh ṭhan khawhmi kha a rak um. Macun nawlbia pahra lakah panganak zulh law ṭih a nunnak zong hi ka ah kan rak hmuh ṭhan khawhmi cu ahohmanh a nu siseh a pa siseh a sersatmi cu thah a si lai ti zong in a rak chim ṭhan. Cucu Matthai a ngan hleinga a hme pali chungah khan kan hmuh ṭhan khawh i Levi ṭaka chung zongah khan kan hmuh ṭhan khawh. Bawipa min a vawlpammi cu thah a si lai ti zongin David Gad a ngan kulel i a hme hleiruk chungah khan kan hmuh ṭhan khawh. Hika ah a chimmi hi David Gad a ngan kulel i a hme hleiruk chungah kan hmuh khawhmi i kan rel khawhmi i a chimmi ah hin cun nulepa le Pathian hi ai ruang tein zoh hi a rak chim i kan hmuh i kan rak rel i kan rak theihmi zong kha a rak si ai ruang tein hika hin a rak chim duhmi zong kha a rak si. Macun phungthluk bia phungthluk bia chungah ahohmanh nih a nu siseh a pa siseh a volhpammi cu muihnak a phan tikah a mei in a mit lai ti mei in a mit lainak kong kha a rak chim. Cucu phungthluk bia a ngan pakul a hme pakul chungah kan hmuh khawh. Nu le pa zei ah a rel lomi cu muihnak Muihnak nih a tlun hna lai i cun phundang in kan chim a si ahcun sunghzatlaknak in an khat lai i ngaihchiatnak mitthli nih a dawi hna lai i a zulh hna lai ti zong in kan hmuh khawh. Cucun kan hmuh ṭhan rihmi cu a pa a nihsawh i a nu kha a tar tikah a sersatmi cu langak nih an mit kha a khoih, nelrawn langak nih an mit kha a khoih lai i langta nih a ei lai ti a si. Mit khoih, kan mit khawhmi Kan mit nih a hmuhmi thil tampi kha a upat khawh lo i vawlei i a kan pekmi nulepa kan Pathian kan upat khawh lo ahcun langak nih kan mit a khoih lai i langta nih an kan ei colh lai timi kha phungthluk bia a ngan sawm thum a hme hlei sarih chungah kan hmuh khawh ṭhanmi kha a si. Mah hihi Judah mifim hna cawnpiaknak zong a si i zeitluk in dah nulepa biapi ah a chiah timi kha Baibal nih fiang tein a kan chimhmi zong kha kan hmuh khawh. Le hika ahhin nulepa hi a kan dawhtertu kan suiluchin an si i kan pangpar an si timi kha rak chim rak chim ṭhan ka duh. Nawlbia pahra lakah panga nak hi zeitluk in dah a biapi timi zong kha kan rak chim i uh, hi vawlei ah hin chawleva hi tampi nulepa kan pek khawh ko hna sihmanhsehlaw kan hmur laka in kan upat lo i chawleva lawng in upat kha a za lo. Nulepa ngaihchiattertu si lo kha i zuam hna u sih. Nulepa sinin aa thluachuahnak a la i nulepa sinin aa aa thluachuahnak he techin fapar a hmumi si kha i zuam hna u sih ti kha rak chim ka duh. Kan nu le kan pa hi Pathian nih a kan pekmi an si i Pathian aiawhtu vawlei ah kan upat ding le kan conglawm ding le kan thangṭhat ding an rak si. Cu tikah an nawl kan rak zulh ding zong kha a rak si. tampi hika zong ah hin cathiang nih a rak chim i ka chim lomi chung zong ah tampi a um. Uh, sihmanhsehlaw kei nih ka rak chimmi cu hika ah tawite pakhat pahnih te lawng kha a si i a ngeihzia tu rak ka thiam piak u law aho paoh nih nawl zulh nulepa nawl zulh kha kan rian a si. Pathian zong nih a duhmi a si i Pathian nih thluachuah a pekmi zong kha a si. Vawlei ah ahohmanh thluachuah hmuh a duh lomi kan um lo. Vawlei ahhin thluachuah hmuh duh in kar a hlang cuahmahmi kan si i zeitluk in dah vawlei ahhin thluachuah kan hmu lai ti a kawlmi lawngte kan si. Sihmanhsehlaw kan thluachuah hmuhnak hrampi pakhat cu nulepa an si. Nulepa sinin thluachuah kan hmuh i nulepa sinin hopaoh nih fimnak kan i lak i hopaoh nih kar kan hlang. Cucu pakhatnak ah nulepa an si caah a ṭihzah zia le a upat zia le a chawnhbiak zia thiam hna usih law ahopaoh nih chaw le va kan pek pin lei ah Hmur lakah leile dang in upat hna usih law kan cawlcang, kan umtu, kan ziaza zong in kam in thluachuah hmuh awk tlak in nung usih law an nawl zul hna usih timi ka rak chim ta ka duhmi a si. Macucun kan nu le kan pa hi a kan hringtu kan nu le kan pa hi kan upat tluk tein a kan hringlotu kan nu le pa rual a simi nu le pa zong hi upat zia thiam hna usih law a chawnhbiak zia thiam hna usih timi ka rak chim ka duh. Kan nu le kan pa kan upat tuk hna. A chawnhbiak zia kan thiam, chawleva zong kan bawmh kan chanh hna. Asinain minu le pa kha a upat zia le a ṭihzah zia kan thiam lo ahcun khakha vawlei ah thluachuah kan hmuh ding tluk hnga in kan hmu kho lai lo. Techin fapar tiangin thluachuah hmuh duhmi kan si caah kan nu le kan pa kan upat tluk le kan nu le kan pa kan chawnhbiak tluk tein midang nu le pa zong kha chawnbia hna usih law upat zia thiam hna usih timi kha rak chim ta ka duh i aho paoh nupi a nei ding pasal a nei ding fa a nei ding kan si caah nulepa atu in kan upat hna a si ahcun kan fale zong nih an kan upat lai i thluachuahnak kan hmu ve lai ti kha chim ka duh fale sin in thluachuahnak hmuh duh lomi ahohmanh zong hi kan um lai lo. Cu ruangah kanmah atu fa a nei dingmi kan si ah, pasal a nei dingmi kan si ah, nupi a nei dingmi kan si ah, kan nu le kan pa hi upat hna usih law kan fale zong nih an kan upat ve lai i thluachuahnak kha kan hmu ve lai timi kha rak chim ta ka duhmi a si. Video a ka zohpiaktu nan dihlak cung ah lunglawmhnak tampi ka ngei. Video hi a chim balmi ka si lo caah biachim fonhtonh zia le a biakal ning tete ka chim thiam lomi zong tampi a um lai i hmailei ahcun video ṭhaṭha rak chuah khawh le rak chim zong kha kai zuam lai. Le subscribe a ka tuahpiak tu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi ka ngei. Subscribe a ka tuahpiak lomi ka YouTube channel te ah hin subscribe te rak ka tuahpiak ve u law video tampi in rak thlah khawh le rak chim khawh ka rak i zuam lai i comment nak ah thazaang tampi rak ka pe ve u law ti kha rak chim ta ka duhmi a si. Nandi lak cungah lunglawmhnak tampi ka ngei. ka video a ka zohpiaktu hmailei zongah thazaang pek in comment le aa thazaang chuah in rak ka zohpiak ṭhan rih u ti ka rak in sawm hna ka duhmi si nan dihlak cung ah lunglawmhnak tampi ka ngei.